जिनका सबके नोटिफिकेशन पहुँच रहल अछि प्रयास करू जुड़ैके आओर बातचीत कयल जेतै आइ रवि दिन छै तऽ कहलियै अहाँ सबसँ एक बेर बातचीत कयल जाय यूट्यूब पर जे छै से अहाँके लाइव जे छै से सम्भवतः लोक अगर कखनो एबो कयल तऽ बुझियौ जे छै से कोनो प्रोग्राम रहै छै या कोनो विशेष चीज रहल तहने आयल बातचीत करैके लेल जादातर हमसभ इंस्टाग्रामके यूज केलहुँ ओना यूट्यूब पर हमर मेन जे छै से हम पहिले यूट्यूबे स्टार्ट केने रहियै तऽ यूट्यूब पर जे छै सेहो हम कहियो कालके एहिसँ पहिलहो चारि बेर पाँच बेर लाइव आयल छी ओहिमे सँ तीन बेर चारि बेर तऽ हम डाायरेक्ट अहाँसँ बातचीत करैके लेल आयल छी आओर एक बेर सम्भवतः हम अहाँके अपन दुर्गा पूजामे बेलनौती या बेलतोड़ीके कार्यक्रम होइत रहै सम्भवतः ठीकसँ गेस नहि कऽ पाबि रहल छी ओहिमे आयल छी हमर चैनलपर ओ अपलोड हएैत प्ले लिस्टमे जेबै अगर अहाँ लाइववला पोर्शनमे जेबै तऽ ओ अहाँकेँ देखयके लेल भेटत तऽ एक बेेर अहाँसभके स्वागत कऽ ली जे नमस्कार आओर प्रणाम छै पैर छुबै छी गोर लागै छी मालिक हमर नाम अछि तऽ स्वागत अछि एखन अहाँ सबके हमर लाइव मे पानि जे छै से फेरसँ सेहो चालू भऽ गेलै हमर सबके इलाकामे आ काल्हिसँ जे छै से अहाँके काल्हि नहि बुझियौ परसू भोरेसँ जे छै से लगातार भीजने छी दस बारह दिनसँ अहाँके छेबो कलै त्राहिमाम त्राहिमाम मतलब की जे सेप्टेम्बरमे जे अहाँके ई प्रकारक जे गर्मी आ रौदा देख लै छै आदमी सब तऽ आदमियो सब माथा पीटय लागल जे हौ बाबू आब की करबै तऽ हौ बाबू वला हालत भऽ गेल छलै गर्मीसँ तऽ भगवानो जे छै से अन्तमे जे छै से अहाँके इन्द्र भगवानके गुहार लगायल गेलै तऽ इन्द्र भगवान जे छै से अहाँके एलथि आइये पन्द्रह सेप्टेम्बर आइये अहाँके इन्द्र पूजा जे छै से शुभारम्भ भऽ रहल अछि इन्द्र पूजाके आओर इहो जे छै से लगभग दस दिनके आसपास चलै छै आ एहिके बाद तऽ दुर्गा पूजा अबिते छै दुर्गा पूजामे के सब गाम आबि रहल छी से कनि कमेन्ट करब आओर इन्द्र पूजा किनका किनका एरियामे होइए सेहो कनि बतायब आओर कोनो क्वेश्चन अहाँ सभके क्वेरी करबाक हुए सेहो पूछि सकै छी ब्लॉगसँ रिलेटेड मिनी ब्लॉगसँ रिलेटेड हर चीजके बारेमे ओ अहाँके जवाब देल जेतै तऽ उएहवला बात छलै त्राहिमाम त्राहिमाम होइ छलै गर्मीमे तऽ इन्द्र भगवानके एहिसँ जे छै पूजा आरम्भ कयल गेलनि हेँ आओर अहाँ सभके जे छै से जल्दी जे छै से इन्द्र पूजा एखन स्टार्ट भेलैए तऽ बुझियौ कमसँ कम तीन दिन चारि दिन मिनिमम चारि दिन तऽ लगतै जमयमे तऽ ओहिके बाद जे छै से अहाँ सबके हम जे छै से प्रयास करब कम सँ कम दू ठाम के बढ़िआँ सँ बढ़िआँ मेला के जे ब्लॉग होइ छै से अहाँके देखाबी आओर मिनी ब्लॉग तऽ अहाँ सबके लगभग हम डेली भेजै छी अखनो जे छै से अहाँके करीब हम डेढ़ दू घण्टा पहिले एकटा भोज बला मिनी ब्लॉग डाललहुँ हेँ तऽ भोज बला मिनी ब्लॉग जे छै से जे सब नहि देखलहुँ हेँ जाकऽ कनि चैनल पर देखियौ गऽ आओर जिनका जिनका जे छै से मिनी ब्लॉग जे छै आब अगिला वला चाही अगिला वला जे छै सेहो भोज वला हेतै एकटा अहाँके आब एकटा कॉमेडी वला वीडियो ब्लॉग भेटत जे आदमी हमर इंस्टाग्राम पर जे सब फॉलोर है हमर एतऽ के सब्सक्राइबर है से सब देख लेने हेबै जिलेट वला आ जे सब एतऽ यूट्यूब पर हमरा सब्सक्राइब केने छी चैनल के आओर हुनका सबके बता दी जे हमर इंस्टाग्राम पर सेहो अपन ब्लॉग के नाम सँ आई डी छै अगर अहाँ सबके सर्च नहि भेटत तऽ हमर एबाउट सेक्शन मे जाकऽ नीचा मे जेबै तऽ ओतऽ अहाँके अपन ब्लॉग के आई डी भेट जायत अपन ब्लॉक के आई डी पर अहाँ सबके टैप कऽ कऽ आओर ओतऽ जाकऽ जे छै से अहाँ सब ओतऽ जाकऽ ओतऽ जे बहुत सुन्दर सुन्दर रील सब आबै छै रील के इन्जॉय कऽ सकै छी आ ब्लॉग के इन्जॉय के लेल तऽ अहाँ सब छेबे करी तऽ सबसँ पहिले एखन जे बहुत आदमी जुड़ल छी एक बेर अहाँ सबके बता दी जे बस किछु दिन पहिले जे छै से हमर यूट्यूब चैनल पर एक हजार सब्सक्राइबर पूरा भेलै आओर जतेक भी अहाँसभ हृदयसँ अहाँसभ जतेक भी अहाँसभ दर्शक छी सब्सक्राइबर छी सभगोटाके एक हजार सब्सक्राइबरमे योगदान दैके लेल बहुत बहुत धन्यवाद आओर अगर कोनो हमर कन्टेन्टसँ अहाँसभके दिक्कत बुझाइए या कोनो चीज अहाँसभके चाही तऽ ओ चीज अहाँसभ हमरा कमेन्ट कऽ सकै छी आओर हमर प्रयास रहैए यूट्यूबपर जे अहाँसभ कमेन्टो करै छी एकटा हरेक कमेन्टके अहाँसभके हम जवाब दैके लेल एतय रेडी छी आओर जे आदमी हमरासँ डायरेक्ट बात करय चाहै छी किछु हमर अपन ब्लॉग आई डी जे अइ इंस्टाग्राम पर ओतऽ जाकऽ फॉलो करू आओर ओतऽ अहाँ हमरा सबके डी एम करू डी एम मे जे छै डायरेक्ट अहाँ सँ हम बातचीत कऽ लेब तऽ आओर जे कोनो प्रकारक दिक्कत छै या कोनो चीजके जरूरत तऽ डिमांड अइ तऽ अहाँ सब बताउ आओर अहाँ सब दिस मौसम केहन छै की हाल चाल समाचार छै से अपन कनी बतबियौ तऽ लाइव के मतलब असगरे हम बाजैत रहबै से बला तऽ बात छै नहि अहूँ सब जे छै से एखन लगभग मे पचास आदमी जुड़ल छथि लाइव मे आओर हमरा लेल तऽ ई मतलब बहुत ही बढ़िया वाला बात ह मतलब अलग टाइप के बात अनुभूति भ रहल यै कि यूट्यूब पर अगर पचास टा आदमी अहाँके लाइव देख रहल छैथ तऽ ई एकटा सौभाग्य के बात छै खास कऽ कऽ ओ एकटा छोट छिन चैनल के तऽ कान्ता भाय कतऽ रहै छैथ सुनील जी कमेन्ट कऽ रहल छैथ कान्ता भाइ छैथ सुतल करैत कामन करैत किए देखलखिन हेँ ओ त यो ई साँझ अथी बरसात के जे मौसम होइ छै से एहिमे अहाँके साँपो कीड़ा के बहुत जादा अथी रहै छै ओकरा सबके बेचारा सबके बिल मे पानि चलि जाइ छै आ कहल जाइया जे एहि टाइम मे जे छै से अहाँके कमन करैत शैनजी संगे हेता शॉर्ट्स वर्ल्ड हूँ शैन जी आ मिस्टर बांगट जी के हम संगे मे रखने छी हमर राइट साइड छथि बेसी डिमांड रहतै तऽ अहाँ सबके कैमरा के पर सेहो आनल जेतै हुनका सबके विश्राम मे छथि शैन जी के जे छनि विशेष कऽ कऽ जे छनि से एखन अहाँके कनि माथा दर्द आओर अथी भऽ गेलनि हँ खखौरी करै छलखिन दुर्गेश नाइ सेहो तऽ खखौरी जे करलखिन से कनि अहाँके बेसी खखौरा गेलनि ताहि कारण से जे छै से कनि कनि माथा धऽ लेने छनि ताहि कारण से ओ रेस्ट अवस्था मे छथि बाद बाकी जे छै से कान्ता भाइ जे छथि से एखन ओहो हुनको जे छनि से बेसिये एखन रहै छनि डिमांड तऽ अपन घर मे पड़ल छथि बाद बाकी अहाँ सबके कोनो क्वेश्चन एन्सर तऽ बतबियौ जवाब दिले तैयार छी अहाँके आओर सभ आदमीके फेरसँ एक बेर धन्यवाद देबऽ चाहब आ पानि जे छै से फेर एक बेर रफ्तार पकड़ि लेने यए हमरा सभके इलाकामे आओर के सभ कतय कतयसँ हमर वीडियो देखै छी से कनि एक बेर कमेंट करियौ तऽ जे यूट्यूबपर जे छै से हमर वीडियो एक बेर हमहूँ देखियै जे ओना तऽ एकटा परसेंटेजमे बता दै छी जे कोन पार्टमे कतेक आदमी कतयसँ देख रहल छथि लेकिन जे एक बेेर अहाँसभ अपने कमेंट कऽ बताउ जे अहाँसभ के कोन जगहसँ छी आओर देख रहल छी सभगोटाके स्वागत अछि आओर एहिमे जे छै से अहाँके सम्भवतः हमरा जे लागि रहल अछि जे शंकर गायकवाड हैंड पंप हैंड पंप कौन जगह के नाम छो भाई साहब हैंड पंप जो हम सब कॉल के कहे छी ए लक हम सब कॉल चलेलहुँ हैंड पंप कोनो जगह के नाम छे गायकवाड लगेने छी ते में बुझा रहल छी चेन्नई के भयंकर फैन छी आर के जे जय मिथिला जय मैथिली जय मिथिला जय मैथिली एहिपर जे छै से जय मिथिला जय मैथिली होइत रहतै एनाहि सपोर्ट अहाँसभके खाली बनल रहतै ने तऽ कहियो जय मिथिला जय मैथिलीमे कमी नहि रहय देबै आओर हरदम जे छै से वीडियोके टॉपे लेवलपर लऽ जेबै जे अहाँसभके देखयमे एकसँ एक बढ़िआँ लागत आ दुर्गा पूजाके तैयारीपर के अहाँसभ ब्लॉग देखय चाहै छी से एक बेर हमरा बता दिअ तऽ आब जे छै से हमरसभके हमरसभके की मतलब मिथिलामे खास कऽ कऽ मतलब पूरा देशेमे अगर देख मानल मानि लिअ तऽ जतऽ जतऽ दुर्गा पूजा होइए तऽ दुर्गा पूजा अछि तऽ छोट मोट पूजा छै नहि पता अछि दस दिनके पूजा छै तऽ ओकर तैयारियो जे करैमे तऽ कम सँ कम दस पन्द्रह दिन लगै छै आदमीके तऽ तैयारी जे छै से हर जगह चालू भऽ गेल छै तऽ हमरो सबके गाँव सुगौनामे दुर्गा पूजाके तैयारी चालू भऽ गेलै तऽ दुर्गा पूजा जे चालू भऽ गेलै हमरा सबके इलाकामे तऽ ओकर तैयारी जे छै से हम सोचि रहल छी जे एकटा तैयारीपर अहाँ सबके जे छै से एकटा वीडियो डाली तऽ हमारा स्पॉट है आपको अच्छा सॉरी स्पोर्ट सपोर्ट है आपको सॉरी ओ नहि समझ पलो बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ जे छै से अर्जुन कुमार जे हिनकर लगातार हम देखैत रहै छियनि लगातार ई कमेन्ट करै छथि कतयसँ छी भाय अहाँ अर्जुन कुमार अहाँपर एक बेेर कमेन्ट कऽ कऽ अपन जाहि जगहसँ रहै छी कनि हमरा कमेन्ट कऽ कऽ बतायब आओर शंकर गाय गायकवाड लिखलथि हे जय मां अल्लाह तऽ जे अहाँ कहियौ जय मां अल्लाह जे कहबै से सभ भगवाने छथिन तऽ हमरा लेल तऽ कोनो दिक्कत नहि छै पूजा के वीडियो देखनी देली दिल्ली सँ छियै अपन घर मिथिलामे कतय भेल से बताउ हमर कहैके मतलब अछि जे मिथिलामे आब कहै लए तऽ कि मुम्बइसँ देखैत हैब लेकिन बम्बइसँ मानि लिअ बम्बइके आदमी थोड़े ने हमरा देखतै ओ मैथिली बुझतै कि ओकरा तऽ मराठीमे हमरा बात करऽ पड़त एन्नरा पोन्नरा तऽ एन्नरा पोन्नरा हमरा तऽ बाजल हेतै नहि हम तऽ कहबै की हाल चाल छै यौ अच्छा खोपा गाँवसँ छी तऽ बहुत बढ़िआँ अहाँके एनाही सपोर्ट बनेने रहियौ आओर बहुत बढ़िआँ जे छै से आओर ज्यादासँ ज्यादा वीडियोके शेयर करैत रहू आओर जे छै से हरेक रविकेँ जे छै से अहाँ सभसँ एनाही मुलाकात होइत रहतै लाइवके माध्यमसँ बहुत आदमी जुड़लहुँ बहुत आदमीके जे कोनो क्वेश्चन आन्सर छलय तकर जवाब देलहुँ आब जे छै से जल्द जे छै से सभसँ पहिले अहाँ सभके आब जे अगिला जे ब्लॉग आयत से विश्वकर्मा पूजा आओर अनन्त पूजा आबि रहल यए ओहिपर ब्लॉग पड़त ओहिके बाद पितृपक्ष जे आरम्भ भऽ रहलै ओहिमे जे छै से सेहो अहाँसभके हम एकटा वीडियो देब आओर ओहिके बाद दुर्गा तुरन्त बाद दुर्गा पूजाके तैयारीके ब्लॉग आओर इन्द्र पूजाके ब्लॉग मतलब बुझियौ ब्लॉगसभ लगातार रेडी छी बस अहाँसभके सपोर्ट बनल रहबाक ती चारि टा पाँच टा ब्लॉग लगातार आबयवला अछि तऽ बस अहाँसभ सपोर्ट बनेने रहियौ आओर वीडियो जे छै से हरेक रङ्गके तैयारीके देखयके लेल भेटत आओर अगर अहाँसभ कोनो विशेष ब्लॉग देखय चाहैत रहै छियै ने तऽ हमरा जे छै से अहाँ कमेंट कऽ सकै छी डायरेक्ट कमेंट करू नहि तऽ इंस्टाग्रामपर जा कऽ हमरा फॉलो करू आओर ओतयसँ डी एम पर बात करू सागर झा राजनगरसँ छी बहुत बहुत धन्यवाद राजनगरसँ छी आओर सागर भाइ एनाहि जे छै से अहाँ वीडियोके देखियौ आओर शेयर करियौ फिलहाल जते आदमी जुड़लहुँ फेर सभ आदमीके कहऽ चाहब जे नमस्कार आओर प्रणाम अछि पयर छुबै छी गोर लागै छी मालिक हमर नाम अछि तऽ विदा लै छी एखन अहाँ सभ स्वस्थ रहू मस्त रहू अपन जीवनमे खुश रहू आओर वीडियो एनाहि देखैत रहियौ दबाकऽ शेयर करैत रहियौ आओर मिनी ब्लॉगके अन्दाजमे हौ बाबू भयङ्कर सपोर्ट छी धन्यवाद